Mintirho, Ku Avanyisa ka 22 N'wina varikwerhu na vatatana, yingisani sweswi ku tihlamulela ka mina emahlweni ka n'wina. Loko va twa leswaku u vulavula na vona hi ririmi ra Xiheveru, va miyela ku tlula eku sunguleni. Kutani Pawulo a ku, Mina ndzi Muyuda, ndzi velekiwile eTarso wa Kilikiya, kambe ndzi kulele emutini lowu, ndzi ri mudyondzisiwa wa Gamaliyele. Ndzi dyondzisiwile nawu wa vatatana hi mukhuva lowunene. Ndzi ri munhu la hisekelaka Xikwembu ku kotisa ku n'wina hinkwenu namuntlha. Ndzi xanisile lava landzaka ndlela ya hosi ku kondza va dlawa. A ndzi khoma vavanuna ni vavasati ndzi va cukumetela ekhotsweni. Timbhoni ta mina hi yena muprista lonkulu ni hlengeletano hinkwayo ya vakulukumba. Ndzi amukerile ka vona mapapila lama tsaleriweke Vayuda va ka hina le Damaska. Ndzi yile kona ku ya khoma lava akeke kona, ndzi va tisa eYerusalema leswaku va ta biwa swinene. Kutani loko ndzi ri karhi ndzi famba, ndzi ri kusuhi ni le Damaska, hi nkarhi wo hlenkani, kan'we-kan'we ndzi rhendzeriwa hi ku vonakala lokukulu loku humaka etilweni, ndzi wela hansi, Kutani ndzi twa rito leri nge ka mina, Sawulo, Sawulo, u ndzi xanisela yini? Mina ndzi hlamula ndzi ku, U mani, Hosi? Hi mina Yesu wa Nazareta loyi u n'wi xanisaka. Lava a va ri na mina a va vona ku vonakala, kambe a va nga twi rito ra loyi a vulavulaka na mina. Kutani ndzi ku, Hosi, ndzi ta endla yini xana? Hosi yi ku ka mina, Suka u yima u ya eDamaska, Hi kona laha u nga ta byeriwa hinkwaswo leswi u fanelaka ku swi endla. Leswi a ndzi hluleka ku vona hikwalaho ka ku vangama ka ku vonakala koloko, lava a va ri na mina va ndzi khoma hi voko va ndzi yisa eDamaska. Kona kwalaho, a ku ri ni munhu loyi a va ku i Ananiya. A a ri munhu wa vukhongeri a famba hi nawu, a khensiwa swinene hi Vayuda hinkwavo lava akeke eDamaska. a ta ka mina, a vulavula a yimile kusuhi na mina a ku, Sawulo makwerhu, tlhela u vona. Hi nkarhi wolowo ndzi tlhela ndzi vona ndzi n'wi languta. Kutani a ku, Xikwembu xa vatata wa hina xi ku hlawurile leswaku u tiva ku rhandza ka xona, u vona loyi a lulameke, u twa rito leri humaka enon'wini wa yena, Hikuva emahlweni ka vanhu hinkwavo u ta va mbhoni ya yena ku tiyisa leswi u nga swi vona ni leswi u nga ta swi twa. Sweswi ke, u hlwelela yini? Suka u yima u khuvuriwa leswaku u basisiwa eswidyohweni swa wena hi ku khongela vito ra Hosi. Kuteloko ndzi tlhelele eYerusalema, ndzi ya khongela etempeleni, kutani ndzi ngheniwa hi moya. Ndzi vona hosi yi ri karhi yi ndzi byela yi ku, Hatlisa u suka eYerusalema, u nga hlweli, hikuva vanhu va kona a va nga amukeli vumbhoni lebyi u byi vulaka ehenhla ka mina. Kutani ndzi ku, Hosi, va swi tiva swinene leswaku vanhu lava pfumeleke ka wena va nghenisiwile hi mina ekhotsweni, ndzi va ba hi minkhavi emasinagogweni. Ni siku ku dlayiweke Stefano Mbhoni ya wena, na mina a ndzi ri kona, ndzi ri karhi ndzi khensa, ndzi hlayisa swiambalo swa lava n'wi dlayaka. Kavaloko hosi yi ku ka mina, Famba, hikuva ndzi ta ku rhuma kule eka vamatiko. Va n'wi yingisela ku fika loko a vula sweswo, kutani va tlakusa rito va ku, Munhu lowo tano a susiwe emisaveni, a dlawe! A nga faneriwanga hi ku hanya! Kutani va huwelela, va dzudza swiambalo swa vona, va tsutsuxela ritshuri ehenhla. Kavaloko ndhuna ya nyimpi yi lerisa leswaku Pawulo a yisiwa ekhokhwolweni yi ku, A vutisiwe, a biwa hi minkhavi leswaku ndzi ta tiva mhaka leyi endlaka leswaku va huwelela hi ndlela leyi, va lwa na yena. Kuteloko va n'wi bohile leswaku va ta n'wi ba, Pawulo a ku ka ndhuna ya dzana ra masocha leyi a yi ri kona, Xana ma pfumeleriwa ku ba Murhoma hi mikhavi a nga si avanyisiwa xana? Loko ndhuna ya dzana yi twa sweswo, yi ya byela ndhuna ya nyimpi yi ku, Xana a wu lava ku endla yini? Munhu loyi i Murhoma. Hiloko ndhuna ya nyimpi yi ta ka Pawulo yi ku ka yena, Wa nga ndzi byela, xana u Murhoma xana? Ina ke, ku hlamula Pawulo. Ndhuna ya nyimpi yi ku, Vurhoma lebyi ndzi byi xavile hi mali yo tala. Pawulo a ku, Kasi mina ndzi lo tswariwa ka byona. Kan'we-kan'we lava a va tilunghisela ku vutisa Pawulo hi ku n'wi ba va n'wi tshika. Loko yi ri ndhuna ya nyimpi, yi chava loko yi twa leswaku Pawulo i Murhoma hikuva a yi n'wi bohile. Hi siku leri tlhandlamaka, ndhuna yi lava ku kuma ntiyiso emhakeni ya nandzu lowu Vayuda va mangalelaka Pawulo ha wona. Hikokwalaho, yi n'wi tshunxa, kutani yi lerisa leswaku vaprista lavakulu va hlengeletana ni huvo hinkwayo ya Sanedre, kutani yi tisa Pawulo, yi n'wi yimisa emahlweni ka vona.